Akylly mugallymyň üç okuwçysy bardy. Bir gün ondan, Birinji okuwçyň hakda näme diýersiň? diýip soradylar. Ol şeýle bilimli, hatda alymlaram onuň akyl-paýhasyna haýran galýarlar. Ikinjisiniň artykmaçlyklary näme? Onuň batyrlygy meşhur söweşijileriň edermenliginden hem ýokarydyr. Üçünjisiniň bolsa zähmetsöýerligi hemmäni haýran galdyrýar. Mugallymyň jogabyny eşiden soragçy geň galdy we başga bir sorag berdi. Birinjisi şeýle akylly, ikinjisi şeýle batyr, üçünjisi gaty zähmetsöýer bolsa, onda olar senden ýene-de nämäni öwrenmeli? Jogabymy diňle, diýip mugallym aýtdy. Birinjisi akylly, ýöne ýalta. Ol akyl-paýhasyň ýalta bagt getirmeýändigini bilmeýär. Ikinjisi batyr, ýöne paýhasly däl. Seresapsyz batyrlygyň ölüme eltýändigini ol bilmeýär. Üçünjisi zähmetsöýer, ýöne hemmä göripçilik edýär we bagtyň göriplik bilen bilelikde ýaşamaýandygyny bilenok. Bir garyp adamyň aýaly. Sygrynyň süýdünden saryýag taýýarlaýardy. Ol bolsa ony ýerli azyk önümler dükanyna satmaga berýärdi. Aýal ýagy bir kilogram agramly tegelek görnüşine getirýärdi. Emma bir gün dükançy ýag getirýän garyp adamy şübhelenip başlady we satyn alnan tegelekleri ölçemek kararyna geldi. Görüp otursa, olaryň hersiniň agramy bir kilogram däl-de, dokuz ýüz gram bolup çykypdyr. Bu dükançyny gaty gaharlandyrdy. Ertesi gün ol ýigide şeý diýdi, Mundan beýläk men senden hiç zat satyn almaryn, aldawçy! Ýagyň her tegeleginiň agramynyň bir kilogramdygyny aýtdyňyz, ýöne aslynda ol dokuz ýüz gram ekeni. Men özümi aldatmaga ýol bermerin. Garyp ýigit gaty görüp aşak seretdi-de, Ussat, biziň terezimiz ýok. Ölçegimiz elmydama sizden satyn alan bir kilogram şekerimizdi. Ine aýalym ikimiz şol şeker bilen ýagy ölçeýärdik. Siziň öz ölçegiňiz bilen özüňizi hem ölçejekdiklerini hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Bir gün bir adam beýleki biriniň eden günäli işini ýüzüne basyp ýazgardy we tiz wagtdan beýle zady göz öňüne getirip bilmese-de, özi hem şol günäli işe baş goşdy. Ony birden şeýle hyjuw baglap, özüni hiç saklap bilmedi. Ol pikirlenip, beýle ýagdaýa düşmeginiň sebäbine düşündi we ozal özüniň ýazgaran adamynyň ýanyna baryp, onuň aýagyna ýykyldy. Ondan özüni bagyşlamagyny sorady we toba etdi. Şeýlelikde, günäli işiň hyjuwy ondan hiç wagt bolmadyk ýaly derrew gitdi. Şondan bäri Ol adam kimdir birini ýazgarmagyny goýdy, diňe özüni eden günäleri we ozal başgalara ýazgarandygy sebäpli toba edip ýaşady. Garry hökümdar bir gezek wezirine garap, Ýaş wagtym men gaty samsykdym, we hiç zat öwrenmek islemeýärdim. Indi bolsa gaty giç, düýn men ýetmiş ýaşadym, diýipdir. Şonda weziri, Doly tümlükden şemiň ýagtysy has gowudyr, diýip jogap beripdir. Hökümdar geň galyp, Seniň sözleriň manysyna düşünemok. Şemiň meniň aýdan zatlarym bilen näme baglanyşygy bar? Çagalyk we ýetginjeklik döwrümizde alýan bilimlerimiz gijäniň garaňkylygyny batyrgaýlyk bilen kowýan, sahylyk bilen şöhle saçýan we hemme zada jan berýän säher gününe meňzeýär. Ulalansoň alnan bilim, Gün ýaşmazdan ozalky günüň ýagtysydyr. Ol şöhle saçmaýar, ýakmaýar, diňe çala gyzdyrýar, şonda-da seni sowukdan goraýar. Garrylykda alnan bilim şemiň yşygy ýalydyr. Kän ýagty däl. Ýöne şemi söndürseň, töweregiňi garaňkylyk gurşap alar. Doly garaňkylykda ýaşandan, şem bilen ýaşamak has gowudyr. Talyp mugallymdan sorady. Siz gaty akylly, mydama gowy keýpde. Hiç wagt gaharlanmaýarsyňyz. Maňa-da şeýle bolmaga kömek ediň! Mugallym razy boldy we okuwçydan kartoşka bilen torba getirmegini haýyş etdi. Soňra şeý diýdi, Birine gaharyň gelse, gahar-gazaba münseň, bir kartoşkany al, dawalaşan adamyň adyny şoňa ýazyp, ony torba sal we elmydama ýanyň bilen alyp ýöre. Her gezek kimdir birine gaharlansaň, torbaňa täze bir kartoşka goş. Talyp razy boldy. Wagt geçdi. Torba kartoşka bilen doldy we gün-günden agyrlaşdy. Ony özüň bilen alyp ýöremek gaty amatsyz boldy. Mundan başga-da, kartoşka zaýalanyp, ýakymsyz ys çykaryp başlady. Talyp mugallymyň ýanyna geldi we indi torbany özi bilen alyp ýöremegiň mümkin däldigini aýtdy. Bu, birinjiden, gaty agyr, ikinjiden, kartoşka zaýalanýar we erbet ys çykarýar. Maňa başga bir zady teklip ediň, diýdi. Mugallym, Biziň bilen hem edil şonuň ýaly zatlar bolup geçýär, diýip jogap berdi. Muny derrew duýmarsyň. Wagtyň geçmegi bilen hereketler endiklere öwrülýär. Endikler bolsa gylyk-häsiýetiň döremegine sebäp bolýar. Saňa bu prosesi daşardan synlamaga mümkinçilik berdim. Her gezek göwnüňize degilende ýa-da tersine kimdir birini kemsitme kararyna geleniňizde, bu ýüküň size etjek zyýany hakda pikir ediň. Bir patyşalykda puly göterimine karz berýän adam ýaşaýardy. Pullary köpdi. Ýöne ol elmydama uly altyn bölegi barada arzuw edýärdi. Soň bolsa bir gün ol şaý-sepler satýan dükanda şeýle altyn bölegini gördi. Arzuwlaryndaky altyna ol edil jadylanan ýaly seretdi. Soň birden ony tutdy-da, goltugyna sokdy we howlukman çykalga tarap ugrady. Dükandaky adamlar muny gördüler. Ogryny tutdular, altyny alyp, ondan, Sen kör bolduňmy? Dükanyň adamlardan doldugyny görmediňmi? diýip soradylar. Altyny ogurlaýandygyňy hiç kim görmez diýip nädip umyt edip bildiň? Baý geň galmak bilen töweregine göz aýlady we bir söz hem aýdyp bilmedi. Ahyrsoňy, Ýok, men hiç kimi görmedim. Diňe altyn bölegini gördüm diýdi. Dükanyň eýesi we adamlar muňa geň galdylar. Diňe bir garry goja, Muny görüp geň galmaň! Altyn bilen kör bolanlaryň gözlerine adamlar görünmeýändir, diýdi.